Tinokugamuchirai nemufaro ndini coach princess ndina dr wilbert mutoko pano e, tine nyaya tinoda kutaura pamusoro pezvinoitika muupenyu e, vanhu vanotaurirana vasati varoorana asi kazhinji zvavanotaurirana vamwe vanotokurudzirwa kunzi unofanira kunyepa usabudise zvese zvinenge zvaunenge zvinenge zvakashata muupenyu hwako kana kuti usataure zvese nezveupenyu hwako kune munhu ari kukuda kana kuti vamwe vanotokurudzirawo kuti taura chokwadi chese kana munhu asingakudi anokuregedza wotsvaga mumwe anokugamuchira sezvauri ndoo nyaya yatiri kuda kutaura pano Ameno doctor kuti munoti kudii nenyaya iyi. Ndinotenda zvikuru coach.
Saka inyaya yakaoma, inyaya yakakosha. Nyaya iyi inoenda kuvanhu ndudzi mbiri dzevanhu. Kune vechidiki vasati vawana, vasati vawanikwa. Tine tine zvatoda kukukurudzirai. Kozoti vamwe vatove mudambudziko vakaroora kana kuti vakaroorwa asi vasina kunge vakataura chokwadi chezvakaitika mukati meupenyu hwavo kune vechidiki vasati varoora kana kuti vasati varoorwa toda kukukurudzirai kuti kana zvichigoneka ka utaure chokwadi chese pamusoro peupenyu hwako usati wasangana nemukomana kana kuti wasangana nemusikana wobva wati ha handina kana mumwe wandakambodanana naye handina kana munhu akambondibatabata handina kana munhu akambonditsvoda handina kana chandoziwa handina kana mwana asi iwo uchiziva kuti kune zvimwe zvinhu zvakamboitika kumashure uku nekuti pachishona chedu tinoti rine manyanga hariputirwe rine manyanga hariputirwe usawandise zvinhu zvakaitika muupenyu hwako ngazvibude pachena kana munhu achikuda ngaakude achitoziva zvese zvakaitika asiwo manje kune vamwe vari mudzimba vatove nedambudziko une zvawakanga uchiziva zvausina kutaura asi zvaakuzobuda pachena manje zvabuda pachena poitwa sei imba yoparara here poitwa sei coach princess hai nyaya yakaoma yekuti kana zvaakuzobuda imatove mumba mese kudhara ah, kune vamwewo vanenge vakubatsiridza vari kumashure vanenge vachinzwa nyaya yenyu iyi asi ini ndinokuti kana zvichinge zvaitika zvakadaro wazozvinzwa waamumba uri murume kana kuti uri mudzimai pamwe matove nevana vaviri vatatu mese mochitarisa akakuona kuti moparadza mhuri here nekuda kwezvakaitika kudhara zvausina kunge wakaziva kana kuti wochitopa mwoyo wako kuti ukwanise kuregerera kune mumwe wako zvaakaita zvaakavanza panguva yaaifanira kunge akakutaurira ini ndinoona kuti kuregerera ndokune kwakutoshanda panguva iyoyo nokuti pasina kuregerera unofanira kuzvibvunza kuti ndaakusiya here murume kana kuti ndaakusiya here mudzimai nekuda kwekuti pane zvabuda zvekumashure zvaanga asina kunditaurira Vana wamakaita wama mesa ava vachaita sei? Votambudzika muupenyu hwese nekuda kwaizvozvo. Iyi ndinoona kuti kuregerera ndo mhinduro inopa rugare muimba iyoyo yakadaro. Wochitoregerera because zvese zvauchada kuita kana ukada kunyadzisa munhu akakunyepera iyeyu murume wako kana kuti mudzimai wako ipo newe futi watonyadziswa nekuti vanhu vanenge vakuti iye akambotadza sei kuzviziva asati aroora naiyewo akapusa vazhinji ndozvavanotaura akapusa nokuti akaroora aka sei murume akaroorwa sei nemurume ane zvakati nezvakati akatadza kunoita find out here akatadza kuzvitsvagurudza saka iwewe newewo futi unenge watove nechi nemhosho yawakuuya wakupomerwa nevanhu uye newe wega watarisa situation yako mamiriro anenge aita upenyu hwako unenge wakutoona wega kuti kudzokera shure hakuchaiti zvakatoitika zvakaitika saka chavepo kwakuchibatana nemumwe wangu tichitarisana nesituation nezvamatambudziko ose atichange tiinawo nekuda kwezvakaitika kumashure tosimudzira pamwe chete kuti toyabatsirana sei tibude mahari aiwa tinotenda zvikuru coach e, nyaya yamuri kutaura inyaya inogozha inyaya yakaoma asi kune zvakawanda zvatinosangana nazvo muupenyu zvinorwadza ah, ndoziva kuti kutarisa kumashure chokwadi chokwadi kune vamwe kawo kuti unonzwa kuti ah, anga unozongonzwa zvabuda kunzi aiwa munhu wako wawakaroora uyu waifunga kuti iye anga ari musikana izvo wanganga usingazive anga akatomboroorwa kumwe akaita makore 6 8 10 12 achigara ikoko kubva ashaya mbereko paakasangana neve haana kuzokuudza manje kuti ndakashaya mbereko kuya kuya kwaakubva matanga kugara henyu mese asi munodanana munotowirirana zvimwe zvese zviri kuita zvakanaka paunozongonzwa kuti chokwadi 6 years 8 years achigara nemumwe murume zvabva zvakursvika pamwoyo zvabva zvakurwadza ini kurudziro yangu ndeyekuti haikona kumhanya kuda kutora mabhegi ako kutiza haikona kumhanya kuda kuudza vanhu gara pasi utaure namwari verenga soko rako kuti soko ramwari rinoti kudini usamhanye sezviri kutaura nacoach princess ukamhanya kuda kuudza vanhu kana kuudza hama dzako watova panews vanhu vanofarira negative news vanofarira chaizvo kuziva kuti zvii zviri kunetsa mudzimba dzevanhu iwe kana uchida mumwe wako chete usaparadzirwe imba yako nezvakaitika kumashure varikowo futi madzimai mm. unoti wagara nemurume wozoona ah, pane mwana ari kuunzwa mm. baba ava vakati ini ndaandisina mwana mm. ndaandisina mm. mukadzi waakuzoona kuti ah, munhu atori nemwana kana vana womusiya here aiwa musasiyane kana zvichigoneka tauriranai gadzirisanai nekuti tiri kuti isusu kune zvikoro zviiri apa two schools of thought kune chikoro chinoti kana kuti vanhu vanoudzana kuti kana uine zvawakaita kumashure usataure unorasiswa handiti vamwe wobva wati aiwa kana uine zvawakaita taura chokwadi saka mumwe wako uyu kauyu iwe unomuda ndosaka mugere mese handiti akapindawo chikoro icho chaakaudzwa kunzi usataure nyaya dzako handiri kuzviona saka unoda kuti umuregerere umunzwisise zvakatoitika panguva yekusaziva iye zvino muri mese mochitoshinga womuregerera mopfuurira mberi neupenyu i think chinogona kunetsa ndechemunhu anoti dzabuda nyaya dziya kuti akanga aine mukadzi kana kuti akanga aine murume kana kuti ende vanhu vaya vachiri kupfuurira aiwa iyo inenge yakutoda rimwe vhidhiyo asi kana vakaregedza zvawo havasiri pamwe chete aiwa usaputse musha wako nezvinhu zvakadaro asi kune wechidiki tinoti kana zvichibvira ibvai mangoita chokwadi kuti musati maenda kure musati maroorana mobva mangogara maita sei mataurirana chokwadi kuti ii shamwari ndakambodanana nemumwe musikana ndikachinjana naye mafoto asi ndakazosiyana naye kana ndakambodanana nemumwe mukomana asore ah, hako shamwari takazenge tavata tese nemunhu uya uya asi chokwadi chaicho ndechekuti ndinokuda wataura chokwadi chako kana munhu achikuda mangwana kana dzaakuda uzosimuka dzimwe nyaya ka unenge wakachengeteka hazvizonyanyo kunetsa stering chokwadi ichocho eh
saka hama dzangu ndiyo nyaya iripo ameno coach princess kuti pane chimwe here chamunoda kuti muwedzere kuhama dzedu dzinenge dziri mudambudziko rakadai ini ndaida kuti ndikurudzire zvakare kuti chekutanga tati munhu unofanira kunamata handiti chechipiri soko ramwari rinomboti kudii mumasituation akadaro chechitatu ngakuendwe kucounseling kana kuri kunoona mufundisi wenyu kana kuri kunoona maprofessional counselors zvakakosha izvozvo nekuti dzimwe nguva iwewe pachako semunhu kuti uwe nepfungwa nedecision wapinda mudambudziko rakadaro zvinonetsa kuti uzvigadzirise wega zvinoda kuti muende muenzaniswe nekuti panga pacho uchaona kuti newewo nedzakowo futi uyo ane dzake ehe dzabuda dzako iwe dzinogona kuzobudawo endai muenzaniswe munzwisisane counseling inobatsira kana coaching inogona kukubatsirai ndo masoko andinawo
tinotenda zvikuru tatenda zvikuru mwari akomborerei musubscribe kuyoutube channel yedu dr wilbert mutoko uye munokwanisa kutiwana pafacebook facebook page inonzi motivation with dr wilbert mutoko tatenda zvikuru chokwadi chokwadi mupewo macomments mutiudza kuti munofungei nekuda kwemavhidhiyo aya musheye mulike uye mutiudza kuti ndezvipi zvatasiirira mwari akuitirei zvakanaka